Saudi Arabian Ghost Hunter Jamil chuan in rohsan tawh an chhe dawng anga ngaih thin chu fiah turin a kal dawn a ni. A lan dan chuan he inah hian thil dik lo a awm ngei mai le.

Jemmy-in chuan in chung pan chhohna leihlawn hnuaiah hmun eng emaw a va hmu chhuak a, helai hmun hi a lo rim chhe bik hle ni awm e.

Ram huai lam zawk niang le enge i ngeih dan? Gawsantar pakhat Yasai'n tih chuan Saudi rama inhrang pakhat Jeddah khawpui bula mi chu fiah a tum a ni. He hmun tlawhtute chuan thaw mak tak tak an hriat mai bakah naupang ṭap rite an hriat thu an sawi ṭhin.

Sawta tava lo la. Shoo. Heavy. Nuih san mai mai mah se thawm chu a hma ai rap thlak zawk a rawn awm in inchung velah chuan naupang tlan kual thawm ni awm tak tak hriat tur a rawn awm a.

He thil a lak fuh hnu hian Yasa hian he inhrang hi a chhuahsan nghal vang vang a ni. Kha video kha a tak a nih i ring em? Lo comment la tawh rawh. Chapla Tawl Road, West Java, Indonesia-a kawngpui pakhat chuan lar dan mak tak mai pahnih a nei a, chung chu accident mak tak thleng thin leh eng emaw hrilhfiah theih loh an hmuh thin vang a ni car hma a an camera vuah chuan thil mak thleng thin pahnih chu a la fuh rual teuh khawp mai. He video hi zanlaia lak fuh pal a ni a, zanlaia motor tlana kawng lai taka mihring lo ding chu a makawm khawp mai, nge mihring ni loin tla hrang zawk le? A hmel var leh dang deuh bai atang khan tla hrang ngei a nih ka ring eng nge ngeih dan ve le? Comment na lamah min lo hrilh leh la ta rawh. Putar pakhat Ken in tih chuan Carmel main hmuna a in sawn hnu hian thaw mak tak leh thil danglam tak a hmu thin a ni. He a in luah hi Sangkhat Zakua paruk leh Sangkhat Zakua sawmpakua vela mitthi vui nana an hman thin a ni. A video record ho han en chhin teh ang.

He thil hi a tak ngei a thleng a ni a, a dang i hmuh belh duh chuan a hnuaia a channel hming kan tar lanah hian i lo ve en ve dawn nia. Twitter hmang thin, Sain Rachel chuan zana mut lai hian a khum mawng atang a bed sheet lo pawt thin tu leh a khuma midang lo thu an awm thin niin a hriat avangin a khum bulah chuan camera a dah a, he thil hi a hmu chhuak ta a ni. he thil hi eng nge ni ta ang le i khum mawng atang khan a lo lawn ve nge aw. He video hi kum ruk liam ta khan YouTube ah upload a ni tawh a, Oscar te chu an chhungkua in an in bul lawk a lui kamah chuan intihlim turin an kal a, chutia an intihlim lai vel chuan an beisei loh tak thlir tu an nei reng tih an hre chhuak ta a ni.

hmeichhe naupang kawr var ha chuan an infiam lai vel chu a lo thlir reng a oscar chuan he video an lak lai vel hian hetiang naupang dang an awm loh thu a sawi a an video lak an en rawn leh na ah chiah an hmu ta a ni a lem nge tak a nih rin le. He video hi hiking track a neihna a Carlos a thil tawn mak tak chu a ni. Video hi a thui lutuk loh nan cut zeuh zeuh a ni a, Barcelona, Spain thingtlang ram hnuaia thil thleng a ni.

Hmeichhe sam sei deuh hnuang chuan a um zui zel tih kan hmu thei a, amah pawh hlau deuhin a tlan che anih kha. He video hi a ta ka ni reng em? I ngaihdan lo comment ve la. Saudi Arabia chuan he video hi a lo lar chiam tawh a. Saudi Arabia khaw mipui te chuan hun rei tak an lo hman tawh loh, an tui dah khawm thinna atang chuan thawm mak tak an hre thin a ni. Zan khat chu mipui pungkhawmin chu lai chu an va fiah a, he thawm mak tak hi an hre leh ta a ni.

Thuneituten khawla thuneitute an lo thleng chuan thawm hi a reh vek tawh a ni. Tanki chhung vel an zu en a, engmah an hmu lo. He video hi a lem nge tak a nih rin le. Keto Night Club, Singapore-a an CCTV chuan customer te zu in lai leh an thil ti engkim chu a lo la vek zel a. Tlai khat chu CCTV chuan he thil mak tak hi a la fuh ta hlauh mai.

Zinglam dar thuma naupangte khatiang hmunah an awm lo a, naupang an kal ngai lo bawk a ni. TV show pakhat pawn he video chungchang hi an sawi ve bawk a ni. A lem nge tak a nih i rin le? Comment na ah min lo hrilh ve la tiraw? Lo neitu pakhat chu a beram thenkhat an bo avangin zan laia night vision nen zawng turin a chhuak a, tichuan he thil mak leh hlauhawm tak hi a tawng ta a ni.

a be ram pakhat mah a hmu let lo a he video hi a tak a nih chuan a be ram te bo chhan kha a mak viau lo ang kan video hmasa a ramhnuaia thian pahnih in hlau deuh a-- an tlanchhiat san nen khan a inang khawp mai.